tardi, bon tardi y bon noche. Awe de mundo de cripto, nos también trece algo especial, totalmente diferente, pero sí, cu mañana cu Dios que nos lo bin cu algo cu ta Hopi interesante pa tur esnan ku ta comprando comprando pos X. Miami ta bin 13 pa tur hende por mira kon mi mes ta comprando mi pos X pasobra ora ku bo ta kere den algu bo tin ku bai pe. Bo no mester keda pa tras, bo tin ku bai p'e. Pasobra si bo no bai p'e, bo ta laga e oportunidat aki pasa, anto ora e oportunidat aki pasa, despues ta un kos bo por hasi, ta lamentá esaki. Di kual ta esei ku ami sigur sigur ku no tin gana di hasi? Mi nòmber ta Reginald, anto esaki ta e programa di Mundo di Cripto ku ta ful na Completamente na papiamento, pasobra mi ke pa abo tambe wordo educa den e forma aki. I corda bon manera mi ta bisa den tur mi mi videonan mi no ta un consehero financiero. E e programa aki of e videonan aki ta pa educa bo anto pa entretener bo. Ora semper bo lesa mi disclaimer. Laga nos bang directamente riba CoinMarketCap, paso CoinMarketCap ta un, ta un website caminda tin hopi informacion y e ta bon pa bo por, um, ya, bo por, bo por, uh, como te dice, bo por registra bo mes, anto ora bo registra bo mes, mane ami ta registra aki nan, bo por traha bo mes portafolio bo por haci, plus bo tin diamantenan aki, asina mannan diamante, cu tur dia eigenlijk bo por colecta. Awe, Mi ta kolekt esun di mi, pasobra esaki ta un kos ku despues e diamantenan aki tur bo por kambia nan na punto òf bo por kambia nan na otro kos, di manera informashon ku bo tin gana di tuma si òf nò. Pero kiko ta pasa ku Coin Market Cap? Coin Market Cap bo por subi, bo por wak tur e kaminda ta para gainers and losers, ta nifiká tur esnan ku ta den tòp ku ta ganando òf Tur esnan ku ta perdiendo. I den forma aki tambe si bo tin algun coin, bo tin algun cripto bo tambe por mir'e. Pero e tin hopi mas ku solamente esei. E tin masha hopi informashon i tambe masha hopi forma ku bo por hasta gana plaka kuné pasobra tambe ta papia kina learn, learn and earn ke men di bo por siña plus bo por gana plaka kuné tambe. di esaki nos ta bai riba nos ta bai riba CoinGecko. CoinGecko tambe ta un plataforma di cual cu ya bo tin cu log in akinan anto bo por gana e candynan aki. Awor aki mi no ta di log in pero si mi ta log mi por log in anto Automáticamente tambe lo bo ta gana e candy nan aki. Esaki de Amasié kaba na un otro página. Asina ta ku um, CoinGecko tambe ta e, kasi e mesun manera, nan ta tin kasi bo por bisa e mesun doño ke bendi ku um, CoinMarketCap, CoinGecko. Tambe bo por wak tur e, e informacionnan di tur e monedanan, etcétera, etcétera. Significa CoinGecko ta tambe ku ta hopi bon.

Anto mi rekomendashon ta, mi rekomendashon, sigur sigur mi rekomendashon, asina ki nan a rekomendá mi, anto lo mi a hasi mesun kos tambe. Ta bon semper pa bo tin den un, pa bo tin den e tòp shen, ta mei di e tòp shen di kòin ku tin. Si bo tin bo kantidat aki dena lo ta hopi bon pa bo mes, paso semper e kòinnan aki ta move.

E ta wòrdu di mirá dor di gobièrnu. Ta nifiká ku si bo yega te na sierto kantidat di plaka ku ta pasa sinkuenta mil euro, bo tin ku paga un porsentahe. Esaki tambe hende nan ku ta biba na Hulanda por bir'el den nan kuenta di belasting. So, den ora bo ta yena e belastingnan, tur esaki tambe ta pará. Ta nifiká bo tin ku wak bon kon bo ta atendé ku Bitfavo Tambe mi tin Bitcoin meester, Bitcoin meester, mi no ta gust'ele pasobra mi ta haña su tarifanan. E ta bon, e ta bon, e ta bon sigur sigur, mi ta laga tòg e e e link pa bosnan, mi a skohe un link di Bitfavo, e ta bon, pero solamente e ta un tiki karu, ta p'esei mi ta preferá di usa Bitfavo, anto ora ku mi no haña un kripto den Bitfavo, e momento ei mi ta skakel over. Bo ta bai na Bitcoin Meester. Bita tin Lightbit tambe of Lightbyte. Lightbyte tambe ta karu, ma stop kompletamente ku Lightbyte. Ta p'esei solamente mi ta sigui ku dos nan. Tambe mi tin Binance. Binance tambe ta un Ya, bo por bisa ta un wallet cu hopi hende a ta usando, e ta fácil, e ta bon, e ta e, e ta hopi bon. Antes nos por a usa iDeal, que mende bo ta manda placa directamente for di bo um, for di bo cuenta di banco, ta p'esei Bitfavo den e caso aki ta bon. Awor aki cu, Bit, uh, cu Binance e no por mas. Awor aki e mester e tin cu bai via di un credit card. of un debit card. Esaki na Antillas tambe e ta hobi bon pa usa, e ta bon anto e ta fácil pa usa. Esaki tambe mi ta laga mi link abou si bo ke usele automáticamente bo ta welcome pa usa mi link. Anto despues di esaki mi ta skakla, mi ta bai over riba un kaminda ku mi tabata lesa, pasobra semper mi ta bisa ta bon pa bo lesa ku ora bon. Nos no ta un, òf ami no ta un konsehero finansiero, ami ta buska mi informashonnan riba riba google, mi ta buska mi informashonnan riba cryptocurrency, Mi ta buska mi informacion riba YouTube, tambe mi ta scucha hopi video, mi ta mira hopi video, mi ta lesa hopi informacion cu nan ta duna, di e forma aki mi por transmiti ele bek pa bosnan. Anto bo a topa cu esaki awe, e diecisiete miyo cryptocurrency pa bo mine, mine ta nifica pa bo tene nan, den dos mil binti dos. Anto mi di laga mi core bay wak nan, core bo informacion cu tin aki nan, ta pa bo mes lesa. Ami no ta bai lesa esaki, solamente mi kier a kompartí e diesetenan ku, òf e lista ku nan tin ku e diesete miñónan. E promé ta Raven Coin, mi mes tabata tin esaki, anto ora ku mi a mirel mi di hey, mi tabata tin'é pasobra mi a bendel, pero awor ku mi a mirel komo number uno bèk, Anto ku nan ta bisa ku, Ya, pa mei atrobe, ke mei na mei na dos mil binti uno e tabata na dieseis sèn, awor kisi gun mi e ta na sero nuebe sèn òf ta sero dies sèn. Ta nifiká lo mi bolbe bai kumpr'é atrobe. Pasobra bo ta pará ku nan block mining tambe, ora bo tin block mining tambe bo ta haya rewards. Mester tambe ta bon. Nos ta bai na e segundo ku ta Monero. Monero nunka mi no a kumpra pero semper mi ta tende ku e ta hopi bon pa tin, siña mi no ta gaña. Kisas esaki lo ta un otro mbia lo mi trece un video kisas a parte. Litecoin number tres si mi tin, mi tin Litecoin, mi tin Litecoin cumpra fe na dos mil diesocho segun mi o ta dos mil diesete, mi tin e hopi tempo. Ethereum Classic mi tabata tinele ora e ke tabata bou, ora e ke lo subi m'a bende mi Ethereum Classic. Kora bon, eh semper bo tin ku den e kareda Den, mi a bisa den e kareda ku bo ta kore ku, ku, ku, ku e kriptonan, loke bo tin ku hasi ta, bo tin ku saka ganashi, bo tin ku saka profit, ta mesei ami ta bende e Zcash, esaki mi no ta di nele, pero si e ta un kos pa mira, pasobra, pasobra nan ta papia over di esaki. I asina ki nos ta bai wak na Grin. ku ta number seis. E number shete ta Metaverse, Metaverse tambe ku ta uno ku ta saliendo hopi hopi riba merkado, e ta paso e ta liye tambe aki block mining trinta segundo ta stop ta treinta segundomente e ta masha bon mester ta. Despues bo ta Bitcoin Gold ta esaki mi no tin. Dogecoin si mi tin, di cual mi ta wardando beso, mi tin un proyecto grandi su tras cu ta biniendo, tambe a papia den un video anterior mi a papia caminda Elon Musk cu Mark Cuban, cu dos a papia masha bon mes di Dogecoin. Laga nos spera cu ta bay subi. Espe nan tin Dash, Dash tambe mi tin, mi tene den mi Coinbase mi tene. Vertcoin esaki mi no tin pero mi ta bay lesa mas tanto over di dje pasobra mi ta yende cu aki nan tambe ta papia di mes un cos e block time dos minut pa trinta secondo ta nifica cu e ta bay hopi di dje. Digibyte mi ta tine ma bendele. Dikon? Pasobra ya, prophet, anto bende y sigui cana. Pero bon, bo mester coe un coin tene na bo curason. E criptonan aki no ta pa tene na bo curason. E conan aki ta pa bo move y traha placo nan. Si bo ya tin mona of mona coins, aki mi no tine, pero si cu ta un cos cu mi ta bin mira, eh, AE tampoco of Eternity mi no tine tampoco, pero tambe mi ta bay mirele, Cardano si mi tin. No ta, mi no ta masha cosa di Cardano, ma keda ki ta bay hasi furor, porka Cardano a desapunta mi. Pero ya, tin proyecto grandi, ta nifica Cardano nan ta verwacht ta bay subi. V-Chain of Vet, esaki mi a gana placa cune, no di graña, mi a cumpre trempan, mi a gana sèn cune, plus mi a disiti cumpre bek. Be toren tambe mi a gana placa cune y tambe te ainda mi tin. Betorn. Ta nifiká esakinan tabata eigenlik ya e djeshete kòina aki, di kual den e kòina aki mi tin algun sigur sigur, anto mi ta kere ku ya promé ku mei yega mi ta bai kumpra mas pasobra mi ke tin e kantidat òf e tur e djeshete kòina aki mi ke tin nan. Ya, esun cu mi no por cumpra, mi ta keda sin cumpra, pero mi ta sor pa mi tin un cantidad si. Si bo por cumpra e stan cu ta abou, mane e gren tambe ta unu cu ta, ya, cuantu e ta costa awor? Awor e ta costa ocho dollar, pero tin cu ta mas barato, mane esaki mes, e ta cero cu trinta y ocho cen e taki bendi. Si bo por cumpr'ele, bo cumpra. Si no bo por cumpr'ele, bo ta cumpra otro. Pero sor pa bo tin, maske ta. un of dos di nan, pasobra pa mei sigur e aña dos mil binti dos e pronóstiko di nan ta ku nan lo bolbe subi i ku e ta bon pa bo mai. Anyway, manera mi ta bisa semper, danki um, danki ku bo tei, danki ku uh, bo ta mirando mi video i laga nos bisa te mañan ku Dios ke i un feliz dia of un feliz atardi, un feliz anochi bendicional. Ayo!